Obu eduuka riine akawuta aha musauda. Iye, nkanywa buri runaku. Kagogora enseko eza fa abakyara n'okutuwa esanyu. Wutamu Miracle Sauda Drink ahakorebwa aba Sauda Health Products. Kasogodwa mu Black Seed. Okumanya ebisingawo, kubira Managing Director John Wycliffe Tayebwa. Omureebi wa Rubirizi News Centre tukwakiira webare kugyenda omumaisho nokuba notukurata kandi akere koona tuba nitukusiima, ekyokukora nikiba kiri ekyamaani kwonka nitukwijutsya Obaasa kuba no subscribinga, o likinge, o sharinge, oribuke ngu waabaasa kuba notunga amakuru maingi munonga kandi nikyo nikiba nikitumiza nikitushemeza waaba nogyenda omu maiso n'oku likinga. Orunaku rw'eri izooba naakureetera amakuru maingi okusinziira omu Rubirizi district eby'obuhangwa biri byatandika kugwa ahansi bamwe omu bantu bakubisiisa okusinga nk'enyanja hamwe n'okutema ebibira oshanga baasiisa eby'obuhangwa otureebireyo n'okutema ebisharara bakabihingamu kikareetera okwerariikirira gavumenti. Orunaku rw'eri izooba gavumenti yaasharamu okubaasa kuba neegyenda omu maisho nana okureebeka ngu neetereeza hamwe n'okureeta emiti kugira ngu abantu babaase kuba nibabyara emiti aha rubaju rw'enyanja kandi baareebeke ngu baagyenda omu maisho n'okurinda eby'obuhangwa bareke kubisiisa. Rita, ogu naakuurira ebibira kandi naagira ngu emiti ya karutuusi neeyongyera kusiisa hamwe n'okunywa enyanja. Tikiri kirungi kugibyara aha rubaju rw'omugyera hamwe n'enyanja. Reka tubaase kuba nitugyenda omu maisho n'okworikiriza kandi tureebe embeera nk'oku eriyo neetambura obwire nk'obu otakaaruga aha rubirizi niyo sente. Twaba tukaijaho omu bwire bw'enyimaho, Twija twatandika twabegyesa aha migasho y'enyanja na n'emigasho eri aha kukuuma eby'obuhangwa. So ku twaherize kubegyesa twabapimiraho, twabanza twabapimiraho mitaazi makumi abiri. Ahabw'okuba itwe omuri Bunyaruguru enyanja zoona zeetoreire abantu kandi abantu nibagira ngu eitaka n'eryabo kwonka tukaija twabanza twabegyesa, twabeegyesa aha biragiro bya environment n'oku oine kukuuma eby'obuhangwa. Abantu aba waaba otabegyeise, Nibagira ngu eki waabateekamu either nooyenda kwiba eitaka ryabo nainga noobateeka omu kintu eki batakubaasa. Kwonka noobanza waakibeegyesa bakubuuze ebibuuzo then bakiheza kukyenga eki baazamu abantu bakijumbira. Mbwenu tukabeegyesa abantu baakikunda ekintu kyona bakijumbiiremu nibenda kubyara emiti aha nyanja.
Nyowe ninsiima gavumenti ahabw'okutureetera ebintu eby'okurinda eby'obuhangwa, ahabw'okutureetera emiti twakubaasa kuba nituhinga nitwihamu embaaho, enku nangwa nana eby'okukingisa amaka gaitu. Eby'obuhangwa tubaire twatandikire kubishiishashiisha nitureeba enyanja ebaire yatandikire kutemba kurugayo neshuuma neeza omu mwanya ogundi. Nk'omu mwanya guriya hakaarimu ebikongi bya karituusi bikye, kwonka hati aba gavumenti ku batutairemu amaani kandi baateekaho orupimo, naitwe twareebeka ngu twaza omu rurengo rw'enyanja yaitu kugarukaho nangwa na baijukuru baitu nabo bakaija bakagireebaho.
Aga amaizi n'amazima nitugaihamu okunywa, okugakozesa omu ka. Kwonka nk'enyanja egi itwe twaheza kugikoreraho ebirikugasha, tukashaba na disiturikiti n'abu kikukwataho bakatureetera embibo tukagiteekamu neebaasa kututaahiza munonga. Egyo eba entaasya yaitu, abaana barya ebyenyanja bagira n'amagara marungi. Ngaruka nteererera boona ab'emiruka erikukwatanisa enyanja egi bafeyo munonga bejumbire omu ky'okurinda obuhangwa bw'enyanja yaitu egi ny'ensya twije tugiihemu eky'omugasho ahabw'okuba abakuru aba bakahikaho baatwegyesa baagira ngu mutureke kureebera omu kuhingaho otuhimba twa muhogo nitubaasa kutunga enjoki, tutimbeho ebidiba by'ebyenyanja. ebiraatugasire, tukatungamu n'amagoba kandi naitwe tukabaho.
Eki tureeteire emiti egi ey'ebibira tureebire ngu yo neekunda haihi n'amaizi kandi omu myanya ei turikweta ngu eri kuuru. So karutuusi egi eki tutakwenderamu karutuusi, karutuusi neenywa amaizi maingi, eine high water uptake. kuza kugigyeragyenisa n'emiti endiijo. So hati egi ka rutuusi k'ekunywa amaizi maingi oshanga ngu ahi waaba ogitaire haayoma. Kandi ebyo twabireebire omu bicweka bimwe na bimwe ebya Rutoto. Mbwenu bitari kitari ky'okugira ngu kiri omu bihandiiko, itwe nka disiturikiti hiine ahi twakireebire. Kw'okuba ori aho ka rutuusi waagira oti aha y'eri aha mugyera gwa Yoma, okigitema,

So mbwenu eki mugume mukimanye ati omugorora otakagusimbura okagutsya omu maisho twataho orukoba ni Ruhanga rwe turikufunda. So ningira ka twa. Nza kubashaba kugira ngu mume mubarambure abantu aba turebe ngu egi emiti yitu yagira eta? Yagumaho. Ab'okuriisa embuzi abatakamwikirize ba chairman LC wanu tuziirize hare. Tutabyara omuti gwazamu sente nyingi, gwaruga hare, twasiiba aha kandi iwe ow'embuzi gwijija yagira zita? zagurya nituba twafeereza. Nimbasiima ahabwa puroguraamu y'eizooba eri kandi nimbahiga ngu mugumizemu mubyare emiti buri kwikwa emitwe aha matwe abeeta. Hati twabyara aha kwonka omwaka ogurikwija noobaasa kufuna omuti ogubyare owaawe. Nitugira ngu nawe oine omugyenyi omuka yaariireyo aha kiro ky'okubyara emiti nawe oreebeke ngu yaatsigabeire omuti owaawe. Naabaasa kubyara vakedo, eipeera n'ekindi ekirikubaasa kureeta obuhangwa bwabonera kandi naiwe obumwe weihamu eky'okurya. Basiima omuringo gw'omutaano ahabw'okwikiriza mukaihamu ebihingwa byanyu mukaikiriza kubyara emiti egi. Nimmanya ngu egi emiti ei baabaha tekumara. Kwonka hariyo endiijo, muteekemu okushaba kwanyu, haza kukurira ebyo ebibira abe naamanya abantu abataatunga ni bangahi. Haza naninshaba ngu Rita, twaba nitugabayo emiti the next time, Tuhereze special treatment to this place so that enyanja yoona ebe ki? Ebe properly covered. Abataka nanyenda kubaijusya na baaba bakibagambire egi emiti eyi muriyo mubibyara ti ya government, ti y'egombora, ti ya district, n'emiti yanyu. Mugireberere kurungi nka emiti yanyu kandi nebaasa kubagasira omu miringo etari emwe n'emwe baaba bagigambireho. Gwayeza kukura kuhika ahaiguru niguza kuba nigureeta ebitaagi. Ebitaagi ebi noza kubisharira ninga shi kubiteeba kurekaho Ngu omuti gwagira guta? Gwagyenda kurungi. Haza ebitaagi bibaasa kukora nka ki? Nk'enku. Haza omuti gwo gugumizemu gwize kukuheereza eki? Embaho. Egi emiti ei orikureeba eine embaho nungi munonga munonga munonga munonga, very very good timber. Mwaba mugireebereire gye okuhika aha kugisharuura noihamu esente nyingi ahabw'okuba they are high value nanka value timber. So naanye nda ntakwenda kutuura aha nainga shi kutwara obwire buraingwa nindeeba enjura te te ahaiguru tikiri kurungi. Mureke ndekyere aho, kwonka ndikuhereruka ndikubashaba ninga shi nkubasiima ahabw'okwikiriza kukora omurimo omurungi nk'ogu. Nituza kuhendera turikubyara omuti, kari akamanyiso k'okutongoza omurimo ogu omu butongore ngu omurimo gw'okubyara emiti around enyanja ya Karya gwatandika kandi nituguhagira nka disiturikiti kandi nitushaba ngu muguteekemu amaani maingi munonga kureka ngu gwagyenda omu maisho. Nimpereruka ndikugaruka kubeebaza ndi mwebare munonga kandi ndikubashaba kugira ngu ogu omurimo mugutware nk'ekintu kikuru, emiti mugireeberere kurungi. Nyowe nkyeka reero ebagasire, egasire enyanja yaitu. Kandi eki niinyenda kubaha amiizi gaitu nka disiturikiti, aga amaizi agu murikureeba nitwe. Ha, girlfriend wange aze, ha, saawa ya kusanyuka, naye okumuraga nti ndi w'amaani.